Yɛma mo adwo na enyibir yi so na yɛma mo akwaaba de ba Bible akwankyerɛ dwumadzi do. Enyibir yi so Onyankopɔn adom de da fofor akyɛ hɛn. Na dɛ mbrɛ inyim no, Bible akwankyerɛ dwumadzi na enyibir yi eretsie. Na Bible akwankyerɛ dwumadzi yi yɛkaa wo dɛ Church of Christ. a yɛwɔ New Atuabo Tarkwa branch no na yɛno twetwe nkɔmmɔ nam Bible ɛyi Bible adesua do. Na yɛn dwumadi wei yɛde kasa kyerɛ amayɔfo ɛna Ghana mma nankasa nso. Na sɛ obeduru abatow bere dɛm no a Yɛbɔ mmɔden de Bible ma amayɔfo akwankyerɛ, wɔn a wodi tumi ne wɔn a wɔpere tumi, na mmom yɛma no kɛse no kɔ wɔn a wodi tumi de baabi, na yɛn nsɛm no a yɛka no, wɔn a wodi tumi na wɔbɔ ho kwan dɛ wobetumi de ayɛ adwuma ansa na wɔato aba. Nti ɛtɔ da bi a dɛm ara na yɛyɛ no. Yɛhyɛ dwumadi yi ase 2008. na yɛne yɛde Bible adi amayɔfoɔ akyi ara bɛsi seesei. Yɛde Bible yi atumi yɛ election calculations ɛhwɛ dɛ amayɔfoɔ no nyinaa wɔ su ne wɔban ne Nyankopɔn asɛm ma osi te ɛna onipa ko koro a ɔbɛtumi awini ɛwɔ abatoɔ no mu. Ɔmfeli yɛn da. Sɛ ɛnim yɛ a na ɛnim yɛ. Wei ɛnyɛ medae na Nyankopɔn kaa kyerɛ Brado Joshua asɛm. Wei ɛyɛ Bible yi ara. ɛne yɛ kakrati sɛ ɛnte ase a wɔ dwumadi mu no yɛbɛyɛ election kakra 2016 calculation yɛbɛyɛ akyerɛw ɛpɛ 2012 de no so koraa ne so koraa yɛbɛtum yɛayɛ akyerɛw na ɛbɛhu dɛ bible yɛ ɔtiwe ɛyɛ nokwa paa ebi no sɛ bible nyɛ nokorɛ ne bible koraa yɛngye ndi awo na ɛngye bible ndi a memenim deɛ bible Mifii ase suaa Bible na mede Bible reyɛ adwuma no, masi a Nyame asɛm na ɔwom no wayɛ ma me ara mahu. Na deɛ me ne wo bɛka ho asɛm ndɛ yi yɛ petition. Yɛka petition a, yɛ adesrɛde a yɛde srɛ ɔmanpanin na wɔn a wɔpere tumi Sɛ ɔmampanyin ammfa annyɛ edwuma wɔ ne ber yi do mpo, hɔn a ɔrotow aba ama hɔn no dze obowiin no, ɔbɔbɔ mbɔdzen dɛ dza yɛreka yi oboso mu ama hɛn. Petition a yɛdze reba no yɛ dza obetumi aboa ɔman yi na ne kankɔ. Me so meyɛ Ghananyi, ɔman ne yieyɛ da m'akoma do. Me na m'asɔr mba nyinaa. Ntsi de biara a ɔbɛboa ma ɔman no etu mpon no, yɛn so yɛkyerɛ y'adwen nam Ewuradze asɛm do. Onnyi kwan dɛ politicians yɛ hɔn adwen dɛ dza asɔfo bɛka no anaa dɛ nsɛmpakafo yi bɛka no wɔmmfa nnyɛ edwuma. Na bi so nnkyerɛ n'adwen dɛ ɛɛ na asampakafo so wɔnnka Nyankopɔn n'asɛm no anadɛ nkwagye asɛm na politics na wɔka a. Ɛɛn, yɛyɛ Ghanafo yi a metow aba yi, me mɛtow aba papa, abatow, metow bi paa. Na motow aba yi na politicians nso ba me nkyɛn bɛyɛ campaign kyerɛ me yi, adɛn na deɛ ɔɔkɔ do no ɔnye Nyankopɔn asɛm nnkɔ a, ɛno de menntumi nka bi. Yɛn deɛ ɛyɛ ndɛ yɛnam Bible asɛm anadɛ Nyankopɔn asɛm do ma. amayɛfoo no akwankyerɛ ntsi dɛ yɛyɛ yɛ no no. Dɛ ma medi kan maka no, petition wei a menye wo bɛka ho asɛm yi, yɛhyɛɛ ase kaa ho asɛm two thousand and fifteen, tsie no yie o, ntsi na meka kyerɛ wo dɛ nnyɛ ndɛ bɛasɛm, afei na yɛretse hɛn nkã, but yɛyɛ hɔ dedaada. two thousand and fifteen ɛna Bible akwankyerɛ dwumadi hwɛ din hu dɛ Ghana baabi a yɛrekɔ no yɛ sikasɛm no wasɛe boseɛ nso ɛna amayɔfo yɛ obiara ba ɔbɔ ɛti dɛn na yɛbɛtumi ayɛ na yɛagye yɛn man yi ɛfiri sikasɛm ahokyere mu ti yɛyɛ program bɛ yɛtoo din Save Ghana from Financial Crisis Under Save Ghana from Financial Crisis no, nsɛm a ɔwɔ mu na deɛ yɛ akwankyerɛ ne yɛ adwenkyerɛ biara no, ɛno na yɛbɛpɛ dɛ ɛte. Nti ɔmampanyin, wei yɛ direct petition. Yɛde reba wo nkyɛn. Fa asɛm no to nsɛnneani na sɔɔ do na hwɛ dɛ sɛbesɛbesɛbesɛbesɛbe nsɛm no a yɛbɛka no, Sɛ sɛbesɛbesɛbe nkwaseasɛm yɛ tan wɔ mu a, nyansasɛm koro bɛbam. Osiandɛ amanyɛfo, menye hɔn nantsew yɛ akyɛ. Yɛn nsɛm no, yɛkã no wɔ atoakye mbeebi, yɛkã no wɔ atoakye mpe petition yi metwerɛ a, mewɔ agent wɔ Accra a yɛde ma hɔn ma wɔde kɔma party office no, wɔde kɔ hɔ straight nso yɛnte hwee. Ɔtɔ da bi a, yɛkɔ kɔyɛ EMS. Ɛde ma amayɔfo yi, yɛnte hwee. Seesei, sɛ mobɛte, sɛ monte no, yɛnyɛ adwuma no dɛ a ɔwɔ dɛ yɛka. Enti seesei, yɛretwerɛw bi ma mo no, na yɛde bi nso refa social media. Wei yɛ adesrɛde. Na dɛm petition yi a meka ho asɛm yi, 2015 ɛna mehyɛ kaa ho asɛm. Na mekaa ho asɛm no, dɛm time no, na Amanyɛkuo a wɔdo yɛ NDC a wɔ flag bearer anaa dɛ ɔmanpanin a ɔte do no yɛ John Dramani Mahama. Sɛ ɔrohwɛ me a, na sɛ ɔbɛkae n'adwen a, ohu dɛ Bible akwankyerɛ bɛ pasar ne nkyɛn. Yɛaka ho asɛm a wonnyim. Ahaa. Ntsi two thousand and sixteen fourth January. Fourth January two thousand and sixteen lɛtɛ na okita mi petition lɛtɛ na onini Fourth January two thousand and sixteen na mi de dɛm petition lɛtɛ wei ɛkɔ ma ɔmanpanyin Mahama aba asɛm na ɔwɔ mu meka kyerɛ ne dɛ Ghana ayɛ den ɛsoro ara na ɔkɔ nneɛma soro ara na ɔkɔ ehiafo rehu amande nti mepɛ ne kyɛw

and introducing voluntary tax into bracket free will offering. Mede kɔma ɔmanpanyin. Mede kɔpɛ ma chief of staff. Mede kɔpɛ ma vice president by then. Mede kɔpɛ nso kɔ mmarahyɛ baguam. Ɛna mede kɔpɛ nso ma political parties no a na wɔaregister no nyinaa. Ntsi ebɔhwɛ yɛyɛ banana a yɛyɛ de sɛn abɔntsen no do a, ebohu all the political parties no hɔn pictures wɔ do, tse dɛ ma yɛayɛ no sesei yi. Sesei deɛ yɛayɛ yi, yenya political parties three na yehu dɛ woeyi hɔn enyim. Obi a ɔbɛba biara so, yɛdze no bɛka ho. Yɛwɔ gum party, Kyerɛ Abosom party. Yɛwɔ NDC party a Ɔmampanyin Mahama dada na ɔwɔ do. Nna yɛwɔ NPP nso a, ɛno nso yɛn His Excellency, Ɛno nso Nana Akuffo Addo na ɔwɔ do. Ɛno na sɛ sɛ yɛba abɔnten wɔ Tarkwa ha a, yɛba na yɛasesɛw no. Dɛm nkorɔfo yi wɔtri na ɔwɔ do. Yɛhwɛ kwan dɛ binom registered parties bi bɛba nso a, yɛde hɔn bɛwura mu. Petition no, dza yɛkyerɛ ni. Yɛse ɔntsetsew taxes do taxes do na import duties do na o introduce voluntary tax ebi bɛka dɛ ei n'aba asɛm na ɛka yi tax no a yɛregye no ɛde ayɛ ɔman no yie no koraa se yɛntew do afei yɛ introduce voluntary tax ae yɛn yɛka nyankopɔn adwen nti de yɛka no yɛ honhom mu deɛ yɛde honhom mu nneɛma toto honhom mu nneɛma ho nti sɛ ɛbɛdwe honam mu ɛnte ase awurade yesu kristo ka kyerɛ nicodemus dɛ nicodemus ei kye dɛ wɔawo nipa ba foforo Ɔdwen honam no ase na ɔnkɔhyɛ ne maame no yam anaa? Honam adwene ne sunsum adwene. Yɛn yɛka nyamesɛm, nti sunsum mu asɛm na yɛka ho. Enti wonim biribi? Sɛ ɔmampanyin introduce voluntary tax no a, ɛno no yɛbɛyɛ no dɛn? Mfaso bɛn na ɔbɛyɛ? Ɛno na mebɛkyerɛ wo yi. Yɛn mampanyin yi, mehwɛɛ kwan ara dɛ nka ampa Ɔbɛkasa fa tax reduction ho anaa ɔde ahyɛ ne manifesto mu a, mehwɛɛ kwan a wamfa nhyɛ mu. Ɛna Nyankopɔn adom, Ɔmanpanyin yi a ɔsi do seesei yi, His Excellency Nana Akufo-Addo de hyɛɛ ne manifesto mu dɛ ɔba a ɔbɛtsetsew taxes do. Yɛn na yɛde petition kɔɔe. Ɔbɛtsetsew taxes do. Na sɛ ɔbɛ introduce voluntary tax de, ɛno de wɔanka ho asɛm. Wɔatetew Tarsis do, na yɛbɛka ho asɛm, sɛ wɔatetew do sɛ wɔnntetew do, nna yɛatim yi, yɛbɛka ho asɛm. Ntsi ɔmampanyin yi a ɔtse do sesei, Nana Akufo Addo, besi egua do seventh December na yɛtoo aba. Third January two thousand and seventeen na me metwerɛɛ congratulation letter ɛde kɔma Nana Addo. Congratulation letter ɛde kɔma Nana Addo. Na mebɔɔ n'aba do wɔ nkunim a Onyankopɔn ne no adi. Mamfa ndɔɔgye no na mede hyɛ me dɛ na mbom ɔnhwɛ na ɔntetew taxes do na ɔintroduce voluntary tax. Ntsi dɛ mekãa kyerɛɛ mampanyin dadaad maama no, ɛno ara na mekã kyerɛɛ no so. ɛno mpa ho 23 january ɔno nso ne lɛta ni ɛna afei meyɛ petition lɛta petition lɛta no a meyɛ de kɔma maama 4 january no ɛno apɛpɛpɛ na meyɛ bi de kɔma ma mpanyin a ɔte bi seesei ɔno koraa meyɛ chart bi ɛka ho ɛde kɔmaa no dɛ mesrɛ no a woabɛyi a ne nhyehyɛe biara a ɔbɛyɛ no ɔntsetsew taxes do dɛ ma nankasa ɔaka no na ɔintroduce voluntary tax na ɔman yi yehia sika paa yehia sika nsɛm a mene no kae biaa mene wo bɛtwetwe nkɔmɔ wɔ efir krɔnkrɔn yi do meda papa a retsie me dɛm petition no na meda ho a metse min menwiei osiandɛ mente ho asɛm ntsi mennyɛɛ kan so. Nyankopɔn adom, covid 19 adaworoma. Wɔse obi nfi ne man mu nkɔ obi ne man mu. Nti na ɔkyerɛ dɛ Ghanafo otwa dɛ yɛhwɛ deɛ yɛn ara yɛwɔ na yɛde bɔ yɛn ankasa yɛn ho bra. Ɛne na kyerɛ dɛ voluntary tax no ne bere na aso yi. Ɛbere yi na otwa dɛ amayɔfo no, wɔn a wɔdi tumi na wɔpere tumi, wɔgye tum dɛ Ghana yɛnni sika. Ade baako a ɔhaw me wɔ amanyɛfo yi ho ne dɛ, hɔn de, da biara wose, Oh, hɛn sikasɛm yɛ yie, hɛn sikasɛm yɛ okay, hɛn sikasɛm yɛ okay. Nso hɛn sikasɛm nnyɛ okay. Mpanyimfo se, Sɛ wo yamu rekaw wo a, afei wosen ma obiara ehu dɛ wo yamu rekaw wo. Ae. Eyare a, ka kyerɛ obiara dɛ eyare, tɔn wo yarba na nya no ano edur. Two thousand and twenty election campaign yi, amanyɔfo, wɔn a wɔdi tumi na wɔn a wɔpere tumi, wɔnka nkyerɛ yɛn Ghanafo dɛ yɛn sikasɛm nyɛ, yɛnni sika. Ghanafo nyinaa yɛbɛte ase, yɛnni sika nti, yɛpɛ dɛ yɛ introduce voluntary tax. wɔ Ghana ha. Asekyerɛ nye dɛ, ame murutu moho esi hɔ na meyɛ m'edwuma a menya sika a, meyi bi akɔto aban no foto mu, wo so eyi bi akɔto aban no foto mu wɔ mber kor biara nnhyɛ wo. Na me me mese me challenge aban biara anaadɛ amanyɛnfuw biara a. wobɛtumi aintrodusi na wahwɛ sika yi bɛnya afiri mu ɛna obligatory tax tax na wagyegyeɛ na wayere hɛn agye no yɛahwɛ dɛm abien yi deɛ ɛbɛnya sika wɔ mu na wonim biribi sɛ wɔse taxes na yɛde yɛ mfuntudwuma nti taxes na na wɔbɛgyeɛ no a Ma menka asɛm nkyerɛ wo, tax no mmom okum yɛn. Na tax no nso ma yɛn Ghanafo no ankasa ankasa yɛyɛ awifo. Osiandɛ tax no yer hɛn ntsi, yenntum nntua. Yɛdɔɔgye, ɔpanyin bi a ɔnni Ghana ha obotum aka akyerɛ hɛn dɛ yɛndɔɔgye taxes. Yɛdɔɔgye! Dɛn ntsi na yenntum nntua? Yɛntumi ntua, yɛ dodge. Afe biara wɔto tax no, afe biara wɔto tax no, afe biara wɔto yɛ tax no. Nti afe biara sɛ aban no too tax mu a, onipa no a ɔkɔfaa ne nneɛma no a na ɔkɔtɔ ne nneɛma no a wɔato mu no, na no nso de bi ato do, na hɛn a yɛwɔ grassroot no, yɛne yɛbrɛ. Nti da biara na nneɛma no bokɔ sor, afe biara nneɛma no bokɔ sor, afe biara nneɛma, nti na ɔkyerɛ dɛ a mpanyimfo no wɔbɛyɛ ɔman no yie anaa dɛ wɔbɛma hɛn ho akyerɛ hɛn. Enti reduction of taxes ɛbɛsoɛ yɛn adesua. Asɛm wei, Nyame adom a next week me ne wo bɛtoa do paa. Reduction of taxes ɛyɛ papa paa a Ɔmanpanyin yi a ɔte do yi de hyɛɛ ne manifesto mu a, sɛ ɔreyɛ paa a, sɛ ɔreyɛ paa a, Nka na bɛhu Ghana ahotɔ wɔ ha na wɔ introduce voluntary tax. Ma menka voluntary tax no ho asɛm kakra na mewie a makɔ tax reduction no so no ho do kakra. Yɛbɛsan nso ahwɛ mfaso a yɛtetew taxes do a anaa nso yɛ introduce voluntary tax a ɔde bɛbrɛ hɛn. Afei tie. Sɛ ɔba no dɛ aban no ma yɛtse ase tse dɛ ma Kutu Acheampong obedi ade na ɔka dɛ operation feed yourself kɔ na onyim dɛ onntum nnyɛ sika ntsi wankasa dɔw no dzi. Yɛtse no ase, yɛdɔw yɛ dzii so. Ntsi ebɔkɔ obiara na obiara reyɛ noho backyard koraa na ɔwɔ ne garden. Ntsi sɛ amanyɛfo no ka kyerɛ no dɛ yɛnnyi sika ntsi ɔwɔ dɛ hɛn nyina yɛbɔ mu na yɛyɛ pampamsuom gye Ghana ne sikasɛm si hɔ a, yɛbɛyɛ. Ntsi ibohu dɛ obi a otua tax no, nankasa ne tax no ɔatsew do. Ntsi ɔyɛ edwuma kakra no, sika beberebe abɔ no bɔtɔ mu. Aban so ayɛ nhyehyɛɛ ato hɔ dɛ afe biara mu no, na nnyɛ afe biara mpo mu a, fir wo pɛ mu na yi bi boa wo ma no. Enti no, wɔatew tax do na ɔyɛ edwuma no oenya sika bɛfuw ntsi no, adɛn ntsi na ɔmmboa ne man? Wɔ mber kor a Ghana yɛayɛ nhyehyɛɛ ato hɔ constitutionally ma obiara agye ato mu dɛ ɔwɔ dɛ yeyi sika boa hɛn man, obeyi. Sika a obeyi no bɛkyɛn tax no a yɛdze regye no no mpo, fir nankasa ne pɛ mu. Yɛwɔ nkorɔfo beberee begu amanɔne. Woi yɛ mu anka Ghana ayɛ yie na Ghana ayɛ yie nyɛ sika ɛma Nyankopɔn ayɛ adom a bɛn bi a bɛn wɔ introduce voluntary tax a ɔnyi bi ɛbere bi a Nyankopɔn bɛto ne nsam no ɔbɛyi bi freely ɛde aboa ɔmane oh abɛn bi a wɔbɛ pɛ dɛ ɔgye nsɔre nsɔre taxes ɔhu kwan a ɔmfa do oh na yɛn ka dɛ gye yɛn taxes Nanso sɛ voluntary taxi aban bi de ba a, nsɔrensɔre no ankasa bɛfiri hɔ pɛ mu bɛyi bi de aboa. Ɔsɔfo no ankasa mua bɛyi bi. Ɔmanpanin bɛyi bi. Levites bɛyi. Politicians nyinaa bɛyi. Akɔmfo bɛyi. Obiara a ɔyɛ Ghanani biara ɔpɛ Ghana ne yieyɛ biara bɛkɔ akɛyi bi ato foto no mu. Hwɛ sika a yɛbɛnya wɔ afe biara mu. Madam Apopa, Artemi, asɛm wei metwerɛ kɔmaa ɔmanpanin dada. Fourth January two thousand and seven sixteen ɛna masan nso asi do akyerɛ yɛn ma mpanyin yi a ɔwɔ do yi twenty third ɔnkɔ ne record no twenty third January two thousand and seventeen ɛna mede petition yi baa dɛ ɔntetew taxes do na ɔintroduce voluntary tax Obi a ontua tax na ontua bi da na onyi mesi otua tax ɔno ankasa bɛ fili pɛmɛ yi. Sukuufo mpo yɛhyɛ ase de kyerɛkyerɛ wɔn wɔ sukuu dan mu a, wobehu dɛ ɛbere aso a otwa dɛ wɔn nso wɔboa wɔn man nti wɔn nso wobeyi bi de aboa. Wo de tie o, ebi bɛka dɛ na wei de yɛbɛyɛ dɛn yɛayɛ? na yɛde adwenkyerɛ no baa dɛ, Deɛ yɛbɛyɛ ni, Seesei sɛ obi mpo kɔ sukuu a, na sɛ ebia ɔfiri Tarkwa ha na ɔkɔ sukuu wɔ Kumase anaa dɛ Nkran a, ɛna sukuu no wura ayɛ nhyehyɛeɛ dɛ ɔnkɔ nkɔtua ne sika wɔ bank. Nti ɔwɔ Tarkwa ha, ɔtua ne sukuu fees ma sukuu no wura ne nsa ka, nyɛ dɛm na ɔte a? Na sɛ otum wɔ takwaha tuatua ne skuul fees ma obi a ɔwɔ Nkran, skuul a ɔwɔ Nkran, ne nsa ka de a, ɛnde na Dɔkta Bawumia awopɔ de mo bɔ nsam ma wo because yɛka dege, dete, degetaa, degetaa no a, oh, ayɛ ho ade. Enti, sɛ technology ne degetaa ne eh, social media ne wɔfrɛ no dɛn, eh, mobile money ne momo no n'asefo abɛn de, oh, ɔnyɛ den koraa. nti wobɛtumi ayɛ nhyehyɛe ma me wɔ Tarkwa ha na meyiyi bi aboɔ mama no a mede kɔɔ bank biara a wɔbɛ direct me anaadɛ mobile money koraa mo mmoi na mɛyɛ a meyɛɛ yi pɛ na ade no akɔtɔ Sanctuary Fund mu so simple nti yɛn mpo yɛ contribute dɛ wɔma yɛn ma no account name account na ɛbɛbue no wɔfrɛ no mereboɔ me man account Nti Ghanani biara reboa ne man account. Ɔreboa ne man na wayi bi akɔto, meboa me man, wei de mede bɛboaboa me man na ɔreyi, meboa me man, abofra bɛ reyi, panyin reyi, obi a ɔtua tax reyi, obi a ɔntua tax reyi, kɔmfoni reyi, ɔsɔfo reyi, church member reyi, bohu dɛ sika buburu gyaa. Wode voluntary tax yi ma me ma wo na mebɛsi a ɔbɛyɛ effective. Ehu dɛ yɛbaa covid nineteen no mu yi, ɔmampanyin kaa dɛ obiara mfi ne pɛ mu nyi sika mma ɔno ankasa de ne three month pay de hyɛ ase. Voluntary tax no dɛm na ɔtse. Ade wei onyim ntsi dɛm ade wei na nka ɔwɔ dɛ ointroduce na ogyae dɛm covid nineteen no. So ɔdwen dɛ ɔyɛ n'adwen dɛ sɛ ointroduce voluntary tax a yɛnngye nntum a yɛayɛ krado yɛbɛgye ato mu. Nti mesrɛ no ɔmfa voluntary tax no ɛmplesi covid 19 fund ɛsɛ na covid 19 fund ɛyɛ temporal sɛsɛ covid 19 yɛ over pɛ na ɔkyerɛ ɛna ano no but voluntary tax no ɔnkɔ parliament na ɔyɛ constitutional na ɔnka hɔ nti ɔnsesa no enyimanyim yaa na obiara mfa nhyɛ n'adwene mu dɛ ɔno nso bere asa ɔdɔ yi bi de boa no ma no. Wei yɛ tu ho akyɛ. Wonim, voluntary tax yi, sɛ aban hyɛ ase na ɔde ba a, ade baako a ɔbɛyɛ ama hɛn nye dɛ, district level development biara ɔbɛyɛ so simple ama ɔmampanyin. Nti nka memfa no dɛ takwa nsɔayɛ mu, yɛ dodow a yetumi contribute na sika a yenyae. Nka enye ndɛ yɛ kwan fitsi Bogoso Junction kosi ayi ayi Asaachampem a osahi yi woetutu ma yɛ kekam kekam yi. Oh, ɔbɔkɔ na takwafo yɛ contribute paa. Obetumi dɛ development na aban ne sika nso no ho atɔ no. Me dɔfo pa, ntsi no volunteer tax no mfaso kor a ɔdze bɛba nye no. District and municipal level development bɛyɛ so easy ama aban. Deɛ ɔdi hɔ bio, yɛabɔ aboseɛ dodo, Ghana yɛabɔ aboseɛ aboaboaboaboaboaboa. Na me kaa ɔmanpanin yi ba, ɔka dɛ Ghana ɛyi aban no ɔte do, wabɔ aboseɛ dodo. Nti ha sika wɔ Ghana ha, nti ɔba yɛ mbɔ aboseɛ, ampa sika wɔ ha. Ɔno ankasa ndi adanse ne wiase ne Ghanafo nyinaa ndi ase dɛ bosea a wɔkyerɛ a yɛabɔ no, ɔkyɛn bosea a yɛabɔ nyinaa. Ɛhu dɛ yɛsɔre a na yɛama yɛ chance do. Politician hyehyɛ ne manifesto a, deɛ n'adwene da do ne dɛ obenya bosea afiri abɔnten. Ma menka nkyerɛ Ghana mpanyimfo na mensrɛ hɔn dɛ, sɛ bɛtwew kyɛnsee anaa kotoku akɔ obi n'ahaban mu dɛ da biara ɔmma ɔbankye na ɔfa kɔbɔ ampɛsɛ bi a, obeye dɛ bɛgye bankyedua na ekodua, na wankasa so edua na oetu ɔabɔ ama wo na etu ade adi. Da bɛn na yɛbɛyɛ hɛn adwen dɛ yɛmmbɔ bosa bio anaa yɛrentwa bosa bɔ do? Bosea no a yɛrebɔ no, yɛnyim hɔn a wɔbɔsɔ fa, hɛn kyirmba, mboframba no, yɛdwen hɔnho yie a, hɔn na wobotua ka. Ntsi yennyi kwan dɛ yɛyɛ yɛadwen dɛ yɛn de yɛbɔ bosea no yeewu ntsi no, na ɔkyerɛ dɛ mboframba a wɔbɛba no abotua ka. Dabi. Voluntary tax bɛtumi aboa hɛn ma bosea no a yɛbɔ no, yɛatsew do. Dɛm ber yi a obiara nntum nnkɔ obi ne mame no ɔakɔgye bose yi, na sɛ yɛaboaboa sika ano yɛaboaboa sika ano a, edwuma ko a yɛdze sika no rebɛyɛ no na yɛkɔgye ho bose no, yɛdze bose no bɛto nkyɛn na yɛdze yankasa yɛ sika dze ayɛ ma ayɛyie. Covid 19 sika a wɔkyerɛɛ yɛn nya nnyɛ sika kakraba. Bose a yɛbɔ mpɔn du sika a yɛfir yɛpɛ mu yɛyi no, ɔdɔɔso kyɛn no. Nti wɔn na ɔka kyerɛ dɛ yɛ introduce voluntary tax a ɛno de yɛ nyɛ sika. Sɛ Ghana bɛ nyɛ sika paa nti yɛ srɛ manpanyin ne wɔn a wɔ pre tumi no dɛ sɛ ɔmanpanyin a introduce mpo a wɔn a wɔbɛba no wɔ introduce na bɛ ɔmanpanyin awo deɛ wɔ all the chance dɛ ɔwɔ dɛ introduce voluntary tax. Afei hwɛ ade bio a voluntary tax no bɛyɛ. Voluntary tax no ba a, ɔba Ghana ha a, ɔbɛma me m'adwene akosi do dɛ mete Ghana ha a, enni kwan dɛ medwen dza me man bɛyɛ ama me, na mbom dza mankasa so metumi ayɛ dze aboa me man. Ɛnna biribiara aban, biribiara aban. Ɛ ɔhen mu a wɔfrɛ no ɔdi kuro te kurom. Tɔlɛt nnim mpo ɔse aban ɛna mmɛbɔ tɔlɛt mma no. Ɔnyɛ nyimguase. Ɔhen te kurom yɛ anka ɔwɔ dɛ wankasa hwɛ na organise w'amanfo ma wɔtum wɔtu tɔlɛt no. Ɛno koraa ɔkɔfrɛ aban ma wɔaba. Nti aban na ɔmmɛtu tɔlɛt. Nti ade biara yɛbɛyɛ biara yɛse aban. yɛsi aban na aban nso bɔ bosea. Sɛ voluntary tax yi ba a, ɔbɔboa yɛn ma yɛatew mmosea do na hia nka sɛ yenya sika a yɛde bɔbɔ yɛn ankasa yɛn ho bra. Wode ma memmɔ akwankyerɛ koro so nka ho ɛ. Hwɛ, ɛka no tete no a na amanyɔsɛm nni hɔ no, na ahemfo na wodi tumi no. Ahwehwɛfo no, wɔnyɛ mpontudwuma? Wɔyɛ mpontudwuma. Ɛkwan bɛn na wɔfa do yɛ mpontudwuma? Afe biara ɔhen no hyehyɛ dwumadi kɛse a na ndɛ wɔabɛdan festival festival no, na wɔaka dɛ n'amanfo biara a woetutu kwan akɔ mbeambea nyina mbra fie na wɔmbra mbeyi bi mfa mboa na yɛmfa nyɛ mpontudwuma. Ɔyɛ yie anaadɛ ɔnyɛ yie? Ɔyɛ yie. Covid 19 bɛɛ na wama yɛhu dɛ saa nna voluntary tax no mfaso wɔ ho paa. Ɛno na ɔdɔ aban yɛ na yɛde hyɛ mu. Covid 19 fund no anan mu. Enti ahemfo no yɛ dɛm tumi yɛ mpontudwuma. Dɛn nti na ndɛ yɛntumi nyɛ? Yɛbɛtumi ayɛ ma wɔaborɔdo. Enti Covid 19 no aba abɛkyerɛ yɛn dɛ Preaching na yɛ preach dedaada dɛ aban introduce voluntary tax no yɛ Ghana fo yɛ bɛtum ayɛ ma ayɛ yie na me mɛ hu kwan a mɛ fa do aboa me man mɔ dwen kwan a ɔda mɛ fa do boa me man nyɛ deɛ me man bɛ yɛ ama me ho nti etu ho akyɛ adwuma ɛna Ghana ban bia bɛ sua na wei yɛ bɛtumi de ahyɛ ase wɔ schools akyerɛkyerɛ mmɔfra ma no nti aban afra na ɔbɛ na na onyim dɛ ɔwɔ dɛ ɔboa ne man. Osiandɛ ne man no so bɛboa no. Afei yɛnhwɛ bio, bɛtumi ayɛ bio nye dɛ, minnyi sika a menndwen ho. Menndwen ho osiandɛ mara me tax no a wɔatsew do. Ntsi meyɛ edwuma menya no befuu. Ntsi ɔwɔ dɛ miyi no befuu so dze kɔto fund no mu ma Ghana mba enya sika. Apart from dɛ yɛregyae mbosea bɔ no, egyapadze a Ghana Nyankopɔn dze kyɛɛ yɛn nyina nnyɛ hɛn dea bio. Ghana mpanyimfo mbra abɔnten bɛka nkyerɛ hɛn dɛ ɔyɛ hɛn dea. Egyapadze a Nyankopɔn dze dom hɛn yi, goldu, diamond, manganese, cocoa mpo dze nsɛtsɛtsɛ kɔ ahye, sɛ okowie yie so, ɔkɔserɛ yie o, ɔnnka hɛn ho naaso wɔdze abɛka hɛn ho. Ɛma ndɛ, hɛn major foreign exchange yɛ gold, cocoa. Nso ser yɛyɛ beneficiaries. Yɛn mpanyimfo ntum ndɔɔgye nka dɛ, oh, yɛa na yedidi mfa so. Nnyɛ nokorɛ. Nanso sɛ yɛhyɛ voluntary tax yi ase a, ɔbɔboa yɛn ma yɛanya sika. Egyapadeɛ a nkorɔfo aman do abɛfa akɔ biara no, yɛn nsa ka yɛn ade back. Because yɛn yɛn bɔ nkyɛn mebisa ɔbosea nti cocoa a yɛn kasa yɛ refund yɛ ade gold refund yɛ Kwame Nkrumah sii yɛ a ɛnɛ wɔde ayɛ school ma no mu ndade wɔatɔn adi yi yɛbɛsɛ na si bi na yɛn kasa gold no yɛ refund wɔn na aborɔfo no fi hɔ abɛtɔ because yɛn yɛ dea. Ɛberɛ a sɔn dɛ Ghana yɛnya fahodi papa ankasa, fahodi, na yɛnye fahodi mu, fahodi ne dɛ yɛnkasa yɛn gold no, ɛbɛba ɛbɛdi bo na yɛtwa bo amɔ na atɔ. Osian dɛ bosea no a yɛabɔ no, yɛnam voluntary tax do atsetsew. Egyapadeɛ a Nyankopɔn de maa yɛn no, nkakrakra, nkakrakra, nkakrakra, voluntary tax bɛtumi aboa hɛn ma yɛagye yɛn ade nyinaa back. Na Ghana yɛ adeɛ ho. Madamfo Perry tell me, na Ghana yɛ adeɛ ho. Sɛ yɛn mpanyimfo no hwɛ hu no dɛ Ghana yɛbɔ bosea na wɔn nso wɔnya bi di nti, wɔde yɛn bɛkɔ akɛgye bosea daba biara di a, I'm sorry, ɔkyerɛ dɛ ɛnyɛ Ghana na wɔredwen yɛn ho, na mmom wɔn ankasa wɔn yafunu nti. Ɛna w'adwen. Me dɔfo pa a retie me. Dɛm voluntary tax yi ɛna ho mfaso a bɛyɛ ɛne petition yi a yɛde rema aban dɛ aban yɛsrɛ wo o yɛpɔw kyɛw deɛ yɛreka nye dɛ bɔ mbɔden na Ghana yɛn sikasɛm yi yɛngye nsi hɔ ɛnam voluntary tax do. Ɛnyɛ no nko deɛ aka no Nyame adom a next week me ne wo bɛtoa do afiri ha yi a na yɛahwɛ mfaso bio a voluntary taxes do bɛma hɛn, aban tsetsew taxes do a mfaso a ɔbɛyɛ ama hɛn. Ghana ha sika wɔ ha, kwan a hɛnankasa yebefir yɛpɛ mu yetum yeyi aboa na me metum asacrifice na wo so etum asacrifice na hɛn nyina etum asacrifice na yɛagye aman ne sikasɛm esi hɔ na yɛannkɔ serɛserɛ bio. Tsie asɛm yi hwɛ o, sɛ yɛannyɛ no dɛm na bosea na yɛbɔbɔ a, daakye bi, hɛn de yebowu akɔ. Na ɔman bi bɛba abɛfa yɛn ndɔmum bio, anten papa? Mese, sɛ bosea na daba biara yɛbɛbɔ deɛ a, daakye bi yɛn yɛwu kɔ no, yɛn mmɔfra no a wɔwɔ dɛ wɔdi yɛn ade no, wɔntena asomdwee mu, wɔn future yɛ destructive, ɔman bi bɛba abɛfa yɛn ndɔmum, wɔde ato dɛ ka. M'adɔfo pa, Nyame adom a next week, mɛsan aba wo nkyɛn, me ne wo ato yɛdɔ afiri ha yi ara, na me ne wo ahwɛ mfaso a, Voluntary tax na yɛresrɛ aban dɛ ɔntroduce no, ɔbɛyɛ ama hɛn. Na taxes no a yɛsɛ ɔntsetseww do no so, mfaso a ɔbɛyɛ ama hɛn. Afei, nnyɛ no nko, kwan a yɛnam dɛ hɛn sikasɛm begyina biara so, yɛbɛka ho asɛm wɔ ber a ɔda hɛn enyim yi, ama Ghanafo ne hɔn a wɔreper tumi na hɔn a wɔdzi tumi no, wɔkã hɛn nyina aboa mu a, yeetumi ahwɛ dɛ hɛn man yi ɔayɛ krabahwe. Onyankopɔn nhyira wo ndɛ ewiber yi. Na mekae wo dɛ Ewuradze Yesu Kristo daa ka dɛ, Sɛ motsena me nsɛm a makã akyerɛ hɔn no mu a, ɛno na mobɛyɛ m'esuafo ampaara, na mobehu nokwar no o, na nokwar no ama moayɛ ɔdehye. Wɔfrɛ me Brɔda Joshua, nyimpa nyina brɔda me, na onipa a ɔsanee maa me yɛ Emmanuel Mixon. Me Bible akenkanfo yɛ Francis Ɔten, ne borɔfo di wɔfrɛ no Driver Surobɔne, ɛna me cameraman Brother Ima, ɛne technician a ɔno nso boa yɛ Nathaniel Mason. Asɔremma bebrebe na wɔtaa m'akyi wɔ ha.